וואס איז שכל? די אייבערשטער געהייסן חתונה האבן, די אייבערשטער געהייסן ברענגען קינדער, דאס איז שכל, דארף מען אסאך בעטן דעם אייבערשטן, העלף מיך אייבערשטער כ'זאל האבן שכל, לעבן מיט דיך אייבערשטער, רבונו של עולם מ'טראגט מיך אן א שידוך איך זאג נישט ניין, יא אבער עס איז פון א צוטיילטע משפחה. זאלסטו גלייך בעטן הייליגער באשעפער העלף אז איך זאל מיך נישט צוטיילן און מיינע קינדער זאלן נישט האבן די נסיון און זאגן צו זיי זיי קומען פון א צוטיילטע ווייסט א מענטש וואס גייט זיין מיט אים דער זאל אפהאלטן א שידוך דו ווייסט וויפיל משפחות זענען צוטיילט און זיי מאכן א שווייג זיי צוטיילן זיך נישט פאר די גאס און ווען מען ענדיגט חתונה מאכן די קינדער דעמאלטס גייט מען זיך צוטיילן פאר די גאס מען האט מורא מען וועט נישט קענען קענען נישט שידוכים סאו מען לעבט צוויי מענטשן רעדן נישט אינאיינעם אין איין הויז. מען גייט אויספאפן די שכנים אז מען זאל קענען טוהן שידוכים. וואס ווייסטו ווער ס'קומט פון א גאנצע משפחה און ווער ס'קומט פון א צוטיילטע משפחה? קוק אויף די קוק אויף די קרן. מען האט דאך אנגעטראגן א גוטע קרן, א גוטע זאך. יא, אבער די משפחה האט נישט קיין געלט. איך הער זאגן אז זיי באקומען יעדע וואך א באקס פון תומכי שבת. איז וועגן דעם מאכסטו נישט קיין שידוך? דו ביסט אזוי זיכער אז דו גייסט נישט דארפן אנקומען צו תומכי שבת? און אז א משפחה בעט פון תומכי שבת א באקס, איז עס א בזיון פאר די משפחה? א בזיון איז דיין וועג פון לעבן, פון אויספאפן מענטשן אז דו האסט געלט און נאך מארטגעדזשעס און נאך חובות און נאך קרעדיט קארדס. יא האב איך געהערט זאגן אז די טאטע דארט ער ברענגט נישט קיין פרנסה און ס'האט צו טון איינס מיטן צווייטן. קלויב דיך נישט! קלויב דיך נישט! ווייל ס'איז דא א שרעקעדיגע זאך אין לעבן וואס מענטשן כאפן נישט ווי שרעקעדיג דאס איז, ס'ווערט אנגערופן יאסי, וואס איז די שרעקעדיגסטע זאך פון לעבן? א שרעקליכע פיינט, מוהרא ש זאגט, יש אויב הנקרא זמן, ס'איז דא א שרעקליכע פיינט וואס הייסט צייט. א מענטש כאפט נישט, כ'על נאך ווארטן אביסל, כ'על נאך ווארטן אביסל, און די לעבן גייט פארביי, די לעבן גייט פאריבער. אז איך וועל זיין א אלטע בחור כך וכך, דעמאלטס וואלט איך עס געטון, נו טו עס יעצט, ווילסטו ווארטן ביז דעמאלטס און דעמאלטס טון? ס'געווען אמאל זייער א עלטערע בחור, יעדע שידוך האט ער אפגעזאגט, ער האט זיך פארעלטערט און פארעלטערט, ער האט שוין געהאלטן ביי די פערציג, מען האט אים אנגעטראגן א שידוך, זאגט ער, מען האט נאך אנגעטראגן איר מאמע פאר מיך, איר מאמע האב איך נישט געוואלט, זאל איך נעמען די טאכטער? בונו של עולם, ווער איז דער גייט פאר? א מענטש וועלט זיך.